Апостол Павелы фыстӕг галатӕгтӕм Фыццаг сӕр Павелӕй адӕмы уынаффӕмӕ гӕсгӕ нӕ, адӕймаджы фӕрцы дӕр нӕ, фӕлӕ Йесо Чырыстийы фӕндӕй ӕмӕ Чырыстийы мӕрдтӕй райгасгӕнӕг Фыд-Хуыцауы фӕндӕй апостолӕй кӕй сӕвӕрдӕуыд, уымӕй, стӕй мемӕ чи ис, ӕппӕт уыцы ӕфсымӕртӕй Галатийы аргъуантӕм. Хорзӕх ӕмӕ уын фарн нӕ Фыд Хуыцауӕй ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийӕ. Чырысти нӕ тӕригъӕдты тыххӕй йӕхи ӕрхаста нывондӕн, цӕмӕй нӕ фервӕзын кӕна ацы мӕнгард дунейӕ. Афтӕ бафӕндыди нӕ Фыд Хуыцауы. Кад ын уӕд мыггагӕй-мыггагмӕ. Амен. Дисы мӕ ӕфтауы, Чырыстийы хорзӕхы фӕрцы уӕ йӕхимӕ ӕрхонӕгӕй ӕндӕр фарны уацмӕ уе ргом куыд тагъд здахын райдыдтат, уый. Уый ӕндӕр фарны уац нӕу, ӕрмӕст ис, уӕ зонд уын чи змӕнты, ӕмӕ Чырыстийы фарны уац сзыгъуыммӕ кӕнын кӕй фӕнды, ахӕмтӕ. Фӕлӕ уын суанг мах, кӕнӕ зӕд уӕларвӕй куы хъусын кӕна, мах уын кӕй нӕ хъусын кодтам, ахӕм фарны уац, уӕд ӕлгъыст фӕуӕд йӕ хъусынгӕнӕг. Раздӕр цы дзырдтам, уый зӕгъын ныр дӕр. Мах ӕй цы фарны уац фехъуыстат, уымӕй фӕстӕмӕ уын ӕндӕр фарны уац чи хъусын кӕны, уый ӕлгъыст фӕуӕд. Ӕз абон адӕмы хорзӕхмӕ тырнын ӕви Хуыцауы? Миййаг, адӕмы зӕрдӕ балхӕныныл архайын? Абон дӕр ма ӕз адӕмы зӕрдӕ балхӕныныл куы архайын, уӕд Чырыстийы цагъар нӕ уаин. Зонут ӕй, ме фсымӕртӕ, ӕз цы фарны уац фехъусын кодтон, уый адӕймагӕй нӕ рацыд. Ӕз ӕй адӕймагӕй нӕ фехъуыстон, адӕймаг мын ӕй нӕ бацамыдта, фӕлӕ мын ӕй Йесо Чырысти раргом кодта. Ӕз иудейаг диныл хӕст куы уыдтӕн, уӕд суагӕй цардтӕн, Хуыцауы аргъуан ӕгъатырӕй куыд ӕфхӕрдтон ӕмӕ йӕ фесафыныл куыд архайдтон, уый тыххӕй сымах фехъуыстат. Иудейаг диныл мӕхи хъарынӕй ӕз мӕ бирӕ дзуттаг ӕмгӕрттӕн фӕдӕн сӕ разӕй, ӕгӕр ӕнувыдӕй ӕххӕст кодтон мӕ фыдӕлты ӕгъдӕуттӕ. Фӕлӕ ма мады гуыбыны куы уыдтӕн, уӕд мӕ чи сӕвзӕрста, стӕй мӕ йӕ хорзӕхмӕ гӕсгӕ чи ӕрхуыдта, уыцы Хуыцауы куы бафӕндыд мӕнӕн йӕ фырты раргом кӕнын, йӕ фарны уац муртаттӕм цӕмӕй хӕссон, уӕд адӕмӕй никӕймӕ уынаффӕ кодтон. Мӕ размӕ апостол чи сси, Уыдонмӕ нӕ ацыдтӕн Иерусалиммӕ, фӕлӕ ацыдтӕн Аравимӕ, уырдыгӕй та ӕрбаздӕхтӕн Дамаскмӕ. Стӕй ӕртӕ азы фӕстӕ ацыдтӕн Иерусалиммӕ, цӕмӕй базонгӕ уон Кифӕимӕ, ӕмӕ йӕм фӕдӕн фынддӕс боны. Иннӕ апостолтӕй Хицауы ӕфсымӕр Иаковы йеддӕмӕ ӕз никӕй федтон. Цы уӕм фыссын, зӕгъын уын Хуыцауы раз, уымӕй та сайгӕ нӕ кӕнын. Уый фӕстӕ ацыдтӕн Сирийы ӕмӕ Киликимӕ. Иудейӕйы чи ис, Чырысти уыцы аргъуанты уырнджытӕн лӕгӕй-лӕгмӕ зонгӕ нӕ уыдтӕн. Ӕрмӕст фехъуыстой, зӕгъгӕ, кӕддӕр сӕ чи ӕфхӕрдта, уый ныр, раздӕр йӕ фесафыныл кӕмӕн архайдта, уыцы уырнындзинады тыххӕй хъусын кӕны фарны уац. Ӕмӕ мӕн тыххӕй кад кодтой Хуыцауӕн.